a pharhau sef prosiect cefnogi arferion iaith, er mwyn trio gwella defnydd disgyblion o iaith Gymraeg yn yr ysgol. Fe benderfynon ni targedu disgyblion blwyddyn saith gan bod nhw newydd dod mewn i'r ysgol uwchradd a falle wedi bod yn siarad Saesneg gyda'i gilydd yn yr ysgol gynradd a felly trwy cynnal nifer o weithgareddau i'r disgyblion oedd hwn yn codi dealltwriaeth nhw o'r iaith Gymraeg yn Ysgol Preseli. Yn ystod y flwyddyn mae'r pwyllgor ni wedi bod yn cynnal clwbiau amser cinio sef clwbiau gêm ar y bwrdd Bydd hwn yn gyfle bryd eu disgyblion o Fudiad 7 i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.
Clwb arall buodd yn llwyddiannus oedd y Clwb Ysgrifennu Creadigol, lle oedd disgyblion ym Mlwyddyn 7 yn gallu ymarfer y iaith Gymraeg a ysgrifennu darn ysgrifenedig trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Roedd hwn hefyd yn cyfle i nhw i anfon eu waith ysgrifenedig mewn i eisteddfodau lleol ac Eisteddfod yr Urdd er mwyn cael y cyfle o ennill wobr.
Hefyd, wnaethom cynnal cwis yn yr awr gynol wythnosol. Roedd hyn yn gyfle i wella safon iaith y plant yn ogystal â gwybodaeth cyffredinol.
Yn ogystal â hyn, wnaethon ni gynnal Clwb Pêl-droed i Blwyddyn Saith. Yr unig iaith fo hawdd i nhw siarad ar y ca oedd Cymraeg. Mae hwn yn cyfle da i nhw ymarfer y Cymraeg mewn gweithgaredd bob dydd. Oedd y twrnament i plant Blwyddyn Saith oedd yn cael ei cynnal ar amser egwyl ac yna dydd Mawrth. A'r tîm buddugol ar ddiwedd wnaeth ennill y pêl droed yr un am eu gwobr yn ystod y twrnament a'i siarad Cymraeg.
Un o bethau mwy llwyddiannus wnaethon oedd cynnal diwrnod i ddathlu Santes Dwynwen gyda'r Blwyddyn Saith. Wrth gynnal nifer o weithgareddau yn ystod y dydd, sef cwiz, creu cerddi Santes Dwynwen, gemau potes, a roedd yn ddigon ffodus gael y beatboxer enwog Ed Holden mewn i'r ysgol. Fe wnaeth y cwis codi dealltwriaeth disgyblion Blwyddyn Saith am Gymru i gyd, a fe gaethon nhw eu gwobrwyo ar y diwedd am pwy oedd yn gwybod fwya am Gymru. A oedd yn amlwg ar ddiwedd y dydd bod y disgyblion wedi mwynhau maes draw ac yn gwybod llawer mwy am Gymru a'r iaith Gymraeg.
Helo, Dafydd Hughes ydw i, Pennaeth Cynorthwyol Ysgol y Preseli a chyfrifoldeb y bugeiliol dros y chweched dosbarth. Mae wedi bod yn fraint i gael cydweithio gyda'r bobl ifanc yn ystod y flwyddyn ac y'n ni'n ymhyfrydu yn yr ysgol o safbwynt llwyddiant y Pwyllgor Cymreictod. Mae'r bobl ifanc yma wedi gweithio yn ddiwyd iawn i geisio hyrwyddo yr iaith yn gymdeithasol, ar y iard yn yr ysgol, a hefyd cyflwyno cyfleoedd allgyrsiol i'r plant i gael sgwrsio yn naturiol yn Gymraeg. Mae canran uchel o'n plant ni bellach yn dod o gartrefi di-Gymraeg ac 'y ni'n ymhyfrydu yn y ffaith bod y plant des i'r Benfro yn teithio i Ysgol y Preseli ond mae'n bwysig iawn bod nhw yn cael cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg y tu fas i'r stafell ddosbarth a mae'r Pwyllgor Cymreictod wedi bod yn greiddiol i sicrhau bod hynny yn digwydd Maen nhw wedi bod yn frwdfrydig yn creu llu o weithgareddau allgyrsiol ac i ni yn ymfalchïo yn eu balchder nhw yn ieithyddol a'r ffordd maen nhw'n rhannu'r balchder yna gyda'r disgyblion ar draws yr ysgol. Felly, maen nhw'n llawn haeddu'r wobr.
Rydym ni'n credu bod ni'n haeddu'r gwobr yma gan ein bod ni wedi gweithio'n galed i ceisio sicrhau bod y cyfeillgarwch rhwng y chweched dosbarth a phlant o Blwyddyn Saith wedi gwella a wedi penodi amser allan o amserlen brysur ni i sicrhau bod y gweithgareddau yma'n llwyddiannus a hefyd gwella Cymreictod ym mhlynyddoedd iau yr ysgol. Cyn dechrau'r holl weithgareddau, wnaethon ni gynnal holiadur 'da'r plant o Blwyddyn Saith. Roedd camau un i ddeg, a maen nhw'n clywed dewis pwy gam maen nhw'n meddwl yw enwog yno ar hyn o bryd. Ac ar ôl bennu'r holl weithgareddau, wnaethon ni gynnal un eto, a mae wedi bod yn bositif iawn i ni, achos ni wedi gweld bod pob un wedi symud lan cam, neu dou gam, neu aros ar yr un cam, felly does neb wedi disgyn, sy'n dangos bod yr holl beth wedi bod yn llwyddiannus iawn. Yn ogystal â hyn, ni wedi gosod sylfaen i'r blwyddyn deuddeg sy'n dod lan blwyddyn nesa, i parhau gyda'r Pwyllgor Cymreictod, ac i parhau i hybu'r Gymreictod yn yr ysgol iau yn y blynyddoedd i ddod. Cofiwch wylio a pleidleisio i ni! Pwyllo Cymreictod Ysgol y Preseli!